Thĩinĩ wa thenema ya ũmũthĩ, tũrarĩrĩria rũgano rwa Leonard Thuo Mwĩthĩga, Mũkenya ũgwetanĩtio na mũbango wa njũragano bũrũri-inĩ wa Amerika. Nyitanĩra na niĩ ngũtaarĩrie maũndũ megiĩ njama ya kũũragana kwa njĩra ya kũrĩhana, ĩrĩa ĩrarĩ na muoroto wa gũkiria mũira wa bata nĩguo ndakanekinye igooti-inĩ. Ikara ũcanjamũkĩte amu gũkũ nĩ Wĩrore Tales. kũrĩa ng'ano cia ma ikoragwo cia kũmakania gũkĩra cia gwĩtungĩra. Ũmũthĩ ndĩrakũrehera rũgano rũmwe rũrethondeka itũũra-inĩ rĩa Putnam mwena wa Connecticut bũrũri wa Amerika, rwa Leonard Thuo Mwethiga, mũthuri wa mĩaka mĩrongo ĩtano na ĩĩrĩ kuuma gũkũ Kenya, ũrĩa ũkoretwo Connecticut kwa ihinda rĩa makĩria ma mweri ũmwe rĩrĩa ũtũũro wake ũragarũrũkire na gũtuĩka nduma thutha wa thigari cia gĩcigo kĩu kũmũthitanga atĩ no kũhotekeke ararĩ na mũbango wa kũũragithia mũtumia wake ũrĩa ũrarĩ arute wĩira wa kũmũkĩrĩra igoti-inĩ. Police say a man from Kenya hired a hitman to kill his wife in Putnam, but it was all a setup. Maratathi ma thitango monanĩtie atĩ Thuo ũrĩa ũraikaraga mũkawa-inĩ ũmwe kũu Putnam nĩ akoretwo agĩcaria ũteithio wa mũragani wa gũkombora na kĩmonimoni hitman ena muoroto wa kũnina kana gũkiria mũtumia ũcio wake. The 52-year-old from Kenya was supposed to be going back to Africa later this week.

and would give him another four grand when it was over. Thuo ekorete na thitango nditũ nditũ ta kũgeria kũhinyĩrĩria mũira, gũbanga kũragana na kũgeria kũragana na njĩra ya mwanya. Mũtongoria wa thitango atarĩirie atĩ Thuo no ahote kũra kuma bũrũri ũcio acoke Kenya angĩrĩkia kũrekererio na nĩ ũndũ wa ũguo arahoya aheo bondi ya ciringi mirioni ithano mbeca cia Amerika Ũndũ ũrĩa njanji aracokire gwĩtĩkanĩria naguo. A grimace on the face of 52 year old Leonard Muthiga as a judge goes over his $5 million bond. Wĩira wa thigari wa thenema wonanĩtie Thuo agĩtĩkanĩria na mũragani wa maheni kũragwo kwa mũtumia wake kwa njĩra ya kũheo ndawa ya kũrebia ya fentanyl. The plan was to have the hitman take the wife on a date.

Thuo ũrĩa ũhumbĩtwo thũmbĩ ya ũndagĩtarĩ kana PHD kuma thukuru wa igũrũ wa Nairobi, ena ngumo ta mũrũgamĩrĩri wa bengi nene gũkũ Kenya, ndanauma njama-inĩ yake ya kũragana, ecirĩtie atĩ kĩrĩ kwĩhia ciĩhĩtie ciothe na atĩ macũngĩrĩro nĩ gũcambithia bũrũri witũ. The killing was supposed to happen early next year when Mwethiga would be back in Kenya. Once he got a call confirming the death, The plan was to send the rest of the money. Cira wa Leonard Thuo Mwĩthĩga ũgathikĩrĩrio rĩngĩ mweri mĩrongo ĩrĩ na ithathatũ wa Mũgaa mwaka ũyũ ũkĩte wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na inya. Nĩ ngũthiĩ na mbere kũrũmĩrĩra ũhoro ũyũ wega, kwoguo ikara ũgĩthikagĩrĩria nĩguo ũmenye maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. I guess you never know who your neighbors are. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ.